Nubagis taqbaylit tettaweḍ ɣur-wen ɣef lmuja talmast n Radio Monte Carlo. Taẓallit d nnefs n ṛṛuḥ yelmumen yebɣan ad yidir tudert Ṛebbi. Amselxir fell-awen ayetmaten di setma deg lmasiḥ. Acḥal ferḥeɣ mi aɣ-d-ifka Ṛebbi tikkelt-nniḍen anebdu n nnuba-agi i wid iḥemmlen Sidna Ɛisa deg tmurt Leqbayel. Kcehar n meɣres n ḥbes nnuba-agi, ssutreɣ-awen kunwi yellan d lmumnin n Sidna Ɛisa ad teṭṭalbem i Rebbi s yisem n Lmasiḥ ad aɣ-tt-id-yerr, ma d lebɣi-ines, iwakken sdukli ad neḥfeḍ amek ara t-netbeɛ. Rebbi yeǧǧawi tiẓilla-nneɣ i tiẓilla-nwen, lḥemdullah! Ayagi iḥeqqeq ayen i d-yenna Sidna Ɛisa d tidet, imi d-yenna, Ayen irkul ara tessutrem i Baba, ad awen-t-yefk s yisem-iw. Sutret ad kent-yaweḍ i wakken ara yettu kemmel lefraḥ-nwen. aṭas deg uwen yessutren si lweqt ar lweqt acu yettaẓallit ay ttẓallan wid yetebɛen Sidna Ɛisa Lmasiḥ acu ilan lxilaf gar taẓallit-nsen d taẓallit n wid yetebɛen diyane n ddunit. Lxilaf amezwaru ila gar ddin d laman deg Sidna Ɛisa. D lxilaf ameqqran. Ddin d wayen ixeddem bunadem iwakken ma ila wamek ad s-iɛejeb i Rebbi, iqqar, Ncallah s lḥasanat-iw ad awḍeɣ ɣer ṛṛeḥma. Lmeɛna deg wayagi la ccek. Win yetkellen ɣef Lmasiḥ i leslak-is, ur yettkel ara ɣef iman-is s lḥasanat-is. Yettkel ɣef ayen ixdem ayagi Rebbi fell-as, imi d-iceggeɛ Asidna Ɛisa ɣer ddunit, ad immeḥḥu ddnubat wid yettklen fell-as. Lmumen-agi, mi ara iqerreb ɣer Rebbi s taẓalit, ittas-d s yisem umeslak-is, alaxaṭer issen ur yenǧim ara ad iqerreb ɣer Rebbi aḥeqqi, akken ila s ddnub-is. Taẓallit n wid itebɛen Sidna Ɛisa, wid itteklen fell-as i leslak, d ta. Ḥeḍren-as amezwaru i umeslak-nsen, issnen lḥala n wulawen-nsen. Dɣa d netta i ten-issekcmen ad ḥadren zdat Baba-s ilan n yigenwen. Ɛla ttemtil, ma tebɣam ad tqerbem ɣer lḥakem n temdint-nwen, ur tettruḥum ara duga duga ɣur-s ad tkecmem lbiru-ines, ur tenjimem ara. Amezwaru ad truḥem ɣer lewkil-is.

Asin Dawud gezab ur igmizen swaswa ddaɛwa-agi, yenna-d wi izemren ad yali ɣer adrar n Sidi Rebbi, wi izemren ad iqqim deg umkan-is iqedsen, ala d win yesɛan ifassen ineqqan, ala d win yesɛan ul yeṣfan, ala d win ur nettarra ara tarwiḥt-is ɣer lekdeb, ala d win ur nettgalla ara s luɣlaḍ. Anwa ihi i izemren ad iqreb ɣer Rebbi ayetmaten di ssetma? Imi d nnebna akk, ula yiwen ur ila d aḥeqqi zdat Ṛebbi, amek ihi ara yeqreb unadem ɣur-s? Nekkni i yufan Lmasiḥ, nufa abrid unekcum ɣer umkan-agi iqedsen, lxaṭer njerreb ayen yettwaketben belli d idammen n Sidna Ɛisa i aɣ-yettṣfin seg ddnubat-nneɣ akk. Idammen n Sidna Ɛisa sɛan tazmert ad aɣ-ṣfun ala xaṭer iṣfa netta, ilan bla ddnub. Ṛebbi yenna-d mebla asmir i yidammen ulac leɛfu. Sidna Ɛisa ila d lmithal n Ṛebbi i d-iṣuben ɣer ddunit ad aɣ-ifdu s idammen-is iṣfan. Ittusma d izimer n Ṛebbi itekksen ddnubat n wat ddunit irkul. Ittujareḥ ɣef ddnubat-nneɣ, nwen, yerreẓ ɣef lbaṭel-nneɣ, nwen. Leɛqub ay aɣ-ittaken lɛafya teɣli-d fell-as, s umḥeqqi-s ay neḥla. Tessnem anwa ay iketben imeslayen-agi a aytmaten d isetma? D yiwen nnbi inebbhen ɣef wayen ara iɛetb Sidna Ɛisa Lmasiḥ i wat ddunit sebɛa meyya iseggasen uqbel i d-iḍehher gar-aneɣ. Nekkni llan d lmumnin-ines, njerreb tazmert idammen-is ass-agi ad meḥḥun ddnubat-nneɣ. Daymi ala s yisem n Sidna Ɛisa ay nenjem ad neqreb ɣer Rebbi. Win yesɛan amni ad iqreb ɣer Rebbi s taẓalit, ad iseḥḥu s imiren tazmert n Cciṭan d lerwaḥ-is, ibɣan dima ad iḥebbes lemɛaccra Am tagi. Ila yiwen raṣel n Sidna Ɛisa isem-is Bulus. Netta ijerreb tazmert-agi n cciṭan, inna-d, Mačči ɣef lǧetta d idammen i yella umenɣi-nneɣ, lameɛna ɣef lɛamalat, ɣef lḥekwam, ɣef lmirat n lqurn-agi n ṭṭlam, ɣef lerwaḥ imcumen ilan deg imukan i inwen. Idammen n Sidna Ɛisa sɛan tazmert ad ɣelben lerwaḥ-agi imcumen, lejnun, d tizemrin n cciṭan. Lmumen n Sidna Ɛisa yezmer ad iduri s laman seddaw idammen n Sidna Ɛisa, ad ittuslek si tazmert n ssḥur d leǧnun. Qqareɣ-awen ayagi a yetmaten di setma, alxaṭer ssneɣ acḥal ara teḥwaǧem taseddarit-agi deg tikli-nwen. Wissen ma tessnem iḍ-agi Sidna Ɛisa icufaɛ deg-neɣ, icufaɛ deg-wen. ad tinim ɛni d ṣṣaḥ awal-agi? Ɛni Sidna Ɛisa yessen-iyi, yebɣa ad icufeɛ deg-i? Amek tessneḍ ayagi, a ulma? Ssneɣ a yetmaten di setma, lxaṭer yettwektab deg wawal Rebbi. Ḥassiset, ad awent-id-ɣreɣ. Yiwen n Rebbi yellan, d yiwen n umcafeɛ gar Rebbi d imdanen, yeɛni Ɛisa Lmasiḥ, iseblen iman-is d lefdi i medden irkul. Wi ara iḥekmen fell-aɣ? D Ɛisa Lmasiḥ i yemmuten, yerna yeḥya-d yettili ɣer uyeffus Ṛebbi ad icafeɛ deg-neɣ. Ma idneb walbeɛḍ, yesɛa yiwen umcafeɛ ɣer Baba-tenneɣ, yeɛni Ɛisa Lmasiḥ aḥeqqi. Lxaṭi Sidna Ɛisa ijerreb lḥala n bunadem, izdeɣ gar wat ddunit tlata u tlatin iseggasen, Ur yelli ara d lmuqeddem-nneɣ ameqqran ur nezmir ara ad iḥun ɣef lqella lǧehd-nneɣ. Lameɛna nesɛa yiwen yettujerben di kulci am nukni, lakin mebla ddnub. Ihi a yetmaten d ysetma, deg Ɛisa Lmasiḥ, nezmer ad neqreb ɣer Rebbi s teḥqiq, iwakken ara ɣ-d-yaweḍ ṛṛeḥma, anaf n niɛama ara ɣ-iɛawnen di lweqt ilaqen. Ulac win izemren weḥd-s, neḥwaǧ akk amcafaɛ-agi ameqqran, Sidna Ɛisa Lmasiḥ, i wakken ara neqreb ɣer Ṛebbi s taḥqiq, ad naf leslak. Ad ilin aṭas deg win iqeblen si lweqt ɣer lweqt kra iṣurdiyen sɣur wat uxxam n win ixeddmen deg Fransa. Abuseṭṭawi ad d-yas, Ad ken-yawi lukala ɣef yettwekteb isem n win ara iqablen iṣurdiyen-nni. Ma ulac deg uxxam amexluq-nni, ɛni zemren at uxxam ad qablen iṣurdiyen nutni deg umkan-is? Armi d-yuɣal, ara yestenni netta s ufus-is, ara rebbaḥen at uxxam ɣef ayen i d-yusan s yisem-is. Sidna Ɛisa, uqbel i yettwarfeɛ ɣer Baba-s igenni, yenna-yasen i ṭṭulba-s, Kra n wayen ara tessutrem s yisem-iw, ad t-xedmeɣ, iwakken ara yettwaḥmed baba s mmi-s. Ma tzedɣem deg yimeslayen yuzedɣen deg-wen, sutret ayen irkul tebɣam, ad awen-yettwaxdem. Amzun istenni si Nna Ɛisa Lukala iwakken ara nerbeḥ nukni f ayen ara ɣ-d-iceggeɛ baba-s Rebbi. Inna-d, Ayen irkul ara tessutrem i baba, Ad awent-yefk s yisem-iw. Armi d tura ur tessutrem ula d acemma s yisem-iw, sutret, ad kent-yaweḍ, i wakken ad ittukkeml lefraḥ-nwen. Ɛni yella win yettḥessisen iḍ agi yesɛan ccek deg wul-is ɣef Sidna Ɛisa? Ma d tidet yella d amcafaɛ d umsellek i wat ddunit irkul? Jerbet-tt, ssutret leslak i Rebbi s yisem n Sidna Ɛisa, lameɛna ssutret s laman, mebla ccek.

Di targit-nni, teẓra arraw-is tlata yid-sen ḥebsen zdaxel s umɛa n jjaj. Tameṭṭut-nni texleɛ, ur tufi wara amek ara taweḍ ɣer warraw-is ad ten-tessufeɣ syen. Dɣa di targit-is, tmekta-d imeslayen n Sidna Ɛisa. Tesla-ten wissen acḥal d abrid sɣur yiwen n lmumen nniḍen. Imeslayen-nni qqaren, Ayen irkul ara tessutrem i Rebbi s isem-iw? ad awent-yefk. Sutret, ad kent-yaweḍ, dɣa ad yettukamel lferḥ-nwen. Di taswiḥt-nni, mi texleɛ tameṭṭut-nni, terfed wul-is ɣer Sina Ɛisa, tenna-yas, Ma d tidet telliḍ-d abrid ɣer Rebbi, ma d tidet d kečč yettaddamen deg ufus-ik tasarut yeldin tewwurt ɣer Rebbi, sken-iyi tewwurt, iwakken ara kecmeɣ ɣer warraw-iw, ad ten-ssufɣeɣ si ssumaɛ-nni. dɣa di targit-is, telli wallen-is teẓra yiwet tewwurt, truḥ ɣer warraw-is, tessufeɣ-iten, ur ten-yuɣ wara. Askan itna-yas i urgaz-is, ilan d lmumnen Sidna Ɛisa, tura umneɣ Sidna Ɛisa ila d win yettadamen g ufus-is tasarut yeldin i win yettedɛun Rebbi s yisem-is. I kunwi aytmaten di setma, Tumnem Sidna Ɛisa mi d-inna nekkini d abrid, d tidet, d tudert, ula i yiwen ur d-ittas ɣer Rebbi ala yis. Tumnem d Sidna Ɛisa yettadamen deg ufus-is tasarut yeldin tewwurt n lǧennet, tewwurt unekcum ɣer Rebbi, ma tedɛum s isem-is. Cerbet-tt iḍ-agi. Sutrem-as ad awen-yefk leslak. Squrbibbet ɣef tewwurt n lǧennet, ad awen-yettu waldi, dɣa ad yettu kamel lefraḥ-nwen, akken ara tafem yiwen umeslek yeddren ɣer uyeffus n Rebbi, yettcafaɛen deg-wen. Ncalla ad teḥsisem d urti di teddun ɣef lweqt-agi, inuba-nniḍen deg ufessel-agi ajdid ɣef taẓallit ay ttẓallan lmumnin n Sidna Ɛisa, lebɛada ma tellam gar-asen. Mačči kan ma tumnem deg-s, lameɛna ma tetteklem fell-as i leslak. Imiren ayen irkul ara tessutrem i Ṛebbi s yisem n Lmasiḥ, ad awen-ittunefk s lebɣi-ines. Akka i d-inna, akka ufiɣ nekk. Tumnem ayagi? La Vie Quotidienne d yisem yut ktab ara ceggɛeɣ i wid ara iketben ddurt-agi. La vie quotidienne s tefransist s taɛrabt. Aktebet-iyi Lala Werdiya, Nuva Tajdiṭ, boîte postale 141, Monte Carlo, Monaco. Ad t-ɛawdeɣ, aktebet i Lala Werdiya, Nuva Tajdiṭ, tabwaṭ n tibratin 141, Monte Carlo, Monaco. Sutret tektabt yettusman La Vie Quotidienne s Francis s taɛrabt. Ḥasiset lǧemɛa i teddun ɣef lɛecra u nnefs deg yiḍ deg tmurt ɣef lḥdac u nnefs deg Fransa inuba yettɛeddayen si waṭas ayagi s teqbaylit. Ḥasiset ddurt i d-iteddun ɣef lɛecra u nnefs inuba-agi. Nubat-agi i snat, ttawḍent ɣur-wen ɣef lmuja talmast, mitin u xemsa lmitrat, 1467 kilowat, n Radio Monte Carlo. Awen ibarek Rebbi ay tmaten di sma.